Nilqa' magħna issa għat-tieni dibattitu lil Cyrus Engerer mill-Partit Laburista u lil Dione Borg mill-Partit Nazzjonalista, it-tnejn kandidati għal MEPs. Nibda nibda mill-ewwel bik, Dione. Dione, inti għamilt video, rajtu jien fuq Facebook, għamiltu mill-Marsa, u f'dal-video bdejt tgħid speċi araw kemm għandna problemi bl-immigranti. U f'dal-video jidhru l-immigranti jimxu, jieklu, ixejrulek. Speċi x'inhi l-problema? Ħa ngħidlek x'inhi l-problema.
Il-problema hija illi dan il-gvern, dan il-gvern falla fl-aktar settur importanti, falla milli joħloq ekonomija bbażata fuq il-kwalità u allura qed iġib eluf ta' ħaddiema barranin, ħaddiema barranin illi huma biss iffukati fuq iċ-cheap labour illi qegħdin jifqgħu s-suq tax-xogħol, Prattikament fl-aħħar ħames snin dan il-Gvern ġab 50,000 ħaddiem barrani meta dak l-istess Gvern, l-istess Partit Laburista li kien ibeżża' n-nies li se jiġu li se jiġu bl-Unjoni Ewropea u jibilgħuna kienu jgħidulna illi aħna makku u huma balena. Fir-realtà dan il-Gvern faqqa' s-suq tax-xogħol illum għandna ħaddiema li kif jiddikjaraw uffiċjali, ex-uffiċjali tal-Partit Laburista stess għandhom paga ta' ewro kull siegħa. Dan hu Gvern illi qed jibbaża l-politika tiegħu fuq ħaddiema barranin, ħaddiema barranin lilli qed jinġiebu Malta qegħdin jaħdmu b'ewro kull siegħa. Dan hu Gvern li qed jibbaża l-politika tiegħu fuq iċ-cheap labour. U allura meta tmur f'ċertu postijiet f'Malta, meta tmur il-Marsa, l-Ħamrun, Birżebbuġa, San Pawl il-Baħar, il-Qawra u f'diversi postijiet oħrajn, inti tara żoni illi prattikament għandhom bżonn aktar sigurtà. Aktar u aktar dan hu Gvern li quddiem il-problema ta' dawk li huma refuġjati, dawk in-nies Marki li jkunu qegħdin jaħarbu minn pajjiżi barranin, dan il-Partit Laburista ried jagħmilhom pushback, jiġifieri ried jibgħathom lura bil-possibiltà, bil-possibiltà, le, le, le, assolutament, le, Mark, mhux hekk, jiena m'iniex qed ngħid li għandna nagħmlu pushback, jiena qed ngħid, aħna qegħdin ngħidu li quddiem problema ta', Immigrazzjoni ma tistax tibqa' timporta l-ħaddiema meta inti m'għandekx viżjoni ekonomika ċara u dan hu Gvern li m'għandux viżjoni ekonomika ċara. Grazzi, Cyrus.
Il-viżjoni ekonomika ta' dan il-Gvern hija l-viżjoni li qed tifqa' lil Malta bix-xogħol. Illum il-ġurnata għandna pajjiż mimli bix-xogħol, l-inqas rata ta' qgħad, livelli rekord li qatt kellna fl-istorja kollha ta' pajjiżna, l-ikbar surplus sena wara oħra wara oħra, in-Nazzjonalisti ħallewna excessive deficit procedure, ħallewna sitwazzjoni fejn il-Gvern Malti Meta kien jagħmel budget kien imur quddiem l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea tgħidlu, Sur Gvern, trid tnaqqas il-benefiċċji li ħa tagħti lill-Maltin u l-Għawdxin. Aħna Gvern li qegħdin naħdmu, Gvern li qegħdin nagħmlu d-differenza u jekk qegħdin nitkellmu fuq il-barranin li qed jgħid djon, għax issa saret moda din, Adrian Delia, ma nafx jekk inti tistħix minnu wkoll, kif jistħu sħabek minn Adrian Delia, però l-verità hija din. Ħadd iċċellef il-kelma. Okej, okej, okej, kompli Cyrus, kompli.
Għalfejn tistħi għaliex dawn in-nies li qegħdin ifakkru.
Dil-folla li ġiet forsi ma tafx kemm inti kont tattakka l-Partit Laburista. Forsi ma tafx imma tiftakarx. Forsi dawn in-nies, forsi dawn in-nies li ġibtuhom hawn, dawn in-nies, dawn aħna ngħidulhom rent-a-crowd. Forsi dawn sejrin tajjeb. Forsi daw, forsi daw sejrin tajjeb, forsi daw jiġu għandkom, iħabbtulkom, daw in-nies illi hawn hawn. Taqduhom mill-ewwel, Cyrus. Dione, trid tikkonkludi, trid tikkonkludi. Cyrus, ma tinkwetax di imma, ġifieri dal-bini kollu, dan-nies kollha ġejjin, Malta m'għandhiex limiet. Hekk qed jgħidlek? Bit-cheap labour, Cyrus. Fqajtu pajjiż. Fqajna pajjiż bix-xogħol.
Illum għandna. Dione, trid tieqaf ħa jwieġeb. Illum għandna sitwazzjoni, naf illi Dione jħobb ikun isteriku f'kull programm illi jmorru. Ħafna jgħadd, ħafna xenati, ejja nitkellmu fuq il-fatti. Il-fatti huma li llum għandna l-inqas rata ta' qgħad li qatt kellu pajjiżna. Llum għandna l-iktar numru ta' nies li qegħdin jaħdmu li qatt kellna f'pajjiżna. Llum għandna n-nisa li qabel kienu jibqgħu d-dar illum qegħdin joħorġu u jikkontribwixxu għas-suċċess ekonomiku ta' dan il-pajjiż. Taf x'qegħdin ngħidu? Għax John qed isemmi l-barranin. Jiena niftakar żmien ieħor fejn il-Gvern Nazzjonalista, Tonio Fenech li kien Ministru Fi żmien li Dione Porge kien parti mill-partit kien jgħidilna, Jien ma rridx ċuċ Malti jmexxi l-Air Malta, jien irrid il-barranin u ġabu diżastru fl-Air Malta kif kienu għamlu fis-sin kollha tagħhom milli kienu fil-Gvern. Aħna llum il-ġurnata nagħtu l-aqwa ġobbiegħa. Ikkonkludi, ikkonkludi. Grazzi. Illum il-ġurnata għandna sitwazzjoni fejn il-Maltin u l-Għawdxin kollha li jridu jaħdmu qegħdin qegħdin fl-impjieg. Illum għandna sitwazzjoni fejn kull min irid jaħdem qiegħed f'xogħol aħjar milli qatt kellu fi żmien in-Nazzjonalisti. Għad baqa' x'nagħmlu, għad baqa' ħafna x'nagħmlu, però taf x'inhi, il-poplu Malti hu Għawdxi quddiem kull sfida li għandu pajjiżna, jafda lil Joseph Muscat biex jissolvi u jwettaq kull sfida li għandna f'pajjiżna. Cyrus, jekk kien hawn partit li kellu fiduċja f'dak li hu poplu Malti konna aħna. Meta aħna kellna l-viżjoni, meta aħna kellna l-viżjoni li Malta postha fl-Unjoni Ewropea, aħna konna weħidna. Aħna konna weħidna, dawn in-nies li hawn illum, Cyrus le għax Cyrus dak iż-żmien magħna kien, Tajjeb, dawn in-nies li hawn illum, dawn kienu kollha vvotaw biex ikun hawn partnership. Li kien għall-Partit Laburista llum, ma konniex nieħdu l-benefiċċji li aħna qegħdin nieħdu minn dik li hija Unjoni Ewropea. U d-differenza tidher, ma, id-differenza hi ovvja. Aħna nippreżentaw dokument politiku, dokument politiku li jitkellem fuq il-bniedem, fuq dik li hija ħajja, jitkellem dwar is-saħħa, u l-Partit Laburista jippreżentalna, il-Partit Laburista jippreżentalna fuljett Għax dan huwa fuljett, dan huwa insult għan-nies, dan huwa manifest elettorali li lanqas biss kien approvat minn dik li hija Konferenza Ġenerali. Ma fih prattikament xejn, però fih nuqqas kbir. Dan hu dokument politiku, jekk trid issejjaħlu, jiena nsejjaħlu fuljett politiku, li ma jitkellimx dwar il-ħajja. Hawnhekk għandek dikjarazzjoni ċara li aħna kontra l-abort, li aħna kontra l-abort. Il-Partit Laburista fid-dokument tiegħu, il-Partit Laburista
ma kellux il-kuraġġ, ma kellux il-kuraġġ li jiddikjara u għaliex, u ħa ngħidlek għaliex, għaliex is-Soċjalisti Ewropej, is-Soċjalisti Ewropej huma favur l-abort. U l-Partit Laburista m'għandux il-kuraġġ, m'għandux il-kuraġġ. Is-Soċjalisti Ewropej huma favur l-abort u qed jagħmlu pressjoni u s-Soċjalisti Maltin, is-Soċjalisti Maltin m'għandhomx il-kuraġġ jagħmlu bħalna li jiddikjaraw li huma kontra l-abort. Jiddikjara Cyrus.
Daqshekk, Dionne. Il-Maltin u l-Għawdxin li qegħdin jarawna ddejqu bil-politika tal-passat ta' Dione Borg u tal-Partit Nazzjonalista fejn jiġu kull darba qabel kull elezzjoni fejn jiġu kull darba qabel kull elezzjoni jippruvaw ibeżżgħu bil-bawbaw. Imma l-poplu Malti u Għawdxi ma jibżax, il-poplu Malti u Għawdxi għandu kuraġġ kbir. Għandu kuraġġ għaliex illum għandna pajjiż li miexi 'l quddiem. Għandna pajjiż li għandu l-inqas rata ta' qgħad li qatt kellna fl-istorja tagħna. Għandna Gvern li żied il-minimum wage. Dione qalilna li dan huwa Gvern li ma jagħtix kas il-Maltin. Aħna ma nagħtux kas il-Maltin. Aħna żidna il-minimum wage, aħna naqqasna it-taxxa tal-income tax. Aħna naqqasna it-taxxa tal-income tax minn 35 fil-mija għal 25 fil-mija. Kemm kienu jgħidulna li ħa jagħmluhom dal-affarijiet. Dejjem kienu jgħiduhom fil-manifesti sbieħ u kuluriti li jkollhom u mbagħad ma jwettqu xejn. Dan huwa l-Gvern li jwettaq dak li jwiegħed kull darba. Wegħedna li ħa ndaħħlu drittijiet ċivili għal kulħadd. Illum għandna l-ugwaljanza u l-aqwa pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn jidħlu d-drittijiet ċivili. Wegħedna li ħa nnaqqsu t-taxxi u naqqasnihom. Wegħedna li ħa nżidu minimum wage u żidniha. Wegħedna li ħa nżidu l-pensjonijiet u żidnihom ukoll. U għalhekk il-poplu Malti u Għawdxi illum qiegħed magħna. Għaliex jaf li ma' Joseph Muscat jaf fejn qiegħed. Jaf li ma' Adrian Delia illum mod U għada mod ieħor. Aħna nwettqu dak kollu li nwegħdu u hekk ħa nkomplu nagħmlu fiż-żmien li ġej. Ok, grazzi ħafna.
Ħa nista'. Minuta, ħa nistaqsik mistoqsija. Għamiltlu sfida biex jitkellem dwar. Ok, imma. Għamiltlu sfida biex jitkellem dwar dak li hu abort u ma kellux il-kuraġġ, il-kuraġġ jgħid li hu kontra l-abort. M'għandux il-kuraġġ u attenti, ħbieb tiegħi. Intom li qed issegwu qegħdin taraw kandidat Laburista. Ħbieb tiegħi, għax importanti, qegħdin taraw kandidat Laburista. Lil it-tfal tagħkom, intom li qed iċċapċpu. Ejja, Dione, kompli għax qed jgħaddilek il-ħin. Lit-tfal tagħkom il-kollega tiegħi jrid illi. Dione, kellem lili għax inkella mhux se tkun tista' tkompli. Jillegalizza il-kannabis.
Jillegalizza l-kannabis. U jien għamiltlu sfida hawnhekk. Ej, jien għamiltlu sfida, ċapċpu, ċapċpu, m'hemm x'tagħmel. Ejja, Dione. U jien għamiltlu sfida hawnhekk sabiex jieħu pożizzjoni dwar l-abortu, m'għandux il-kuraġġ. Għax is-Soċjalisti Ewropej huma favur l-abort u l-Partit Laburista Malti fil-manifest tiegħu ma jagħmilx dikjarazzjoni waħda.
Il-pożizzjoni tal-partit tagħna hija waħda ċara. Il-Partit Laburista huwa kontra l-abort, kien kontra l-abort, Joseph Muscat tkellem kontra l-abort u għadu kontra l-abort illum. Dik hija l-pożizzjoni tal-Partit Laburista. Imma Mark, jekk ma nistgħux nitkellmu hawnhekk jekk ħa jibqa' jkun b'mod isteriku, ma jistax ikun li jkollna dibattitu bħal dan. Ikkalma. Aħna m'għandniex għaliex nibżgħu, ejja niddiskutu flimkien kull min jitkellem it-tieħu li għandna quddiemna.
Ejja niddiskutu l-fatti, Dione. Ejja niddiskutu l-fatti. All right, ħa nsaqsi mistoqsija lilek, Dione.
Mela, din tgerfixna daqsxejn. Intom l-ewwel tmorru l-Ewropa tgħidu lill-Ewropej kollha illi l-Gvern ħataf l-istituzzjonijiet kollha, l-Qorti, il-Ġudikatura, l-Avukat Ġenerali, ma anke l-Partit Nazzjonalista jmur. Issa, xħin xi ħadd semma' li se jiskattaw l-Artiklu 7 illi dan huwa ġifieri għandu konsegwenzi serji ħafna fuq Malta. Inkwetajtu, bżajtu għatulhom, le, ma dik aħna ma rridux. Ħa nispjegalek, Mark, il-ħsara għal Malta mhux qed jagħmilha il-Partit Nazzjonalista. Qed jagħmilha, qed jagħmilha, qed jagħmilha, qed jagħmilha. Kompli, kompli. Qed jagħmilha minn fetaħ, minn fetaħ kumpanija l-Panama. Qed jagħmilha l-ħsara għal Malta min qed jagħmel atti ta' korruzzjoni wieħed wara wieħed. Il-Maġistrat, il-Maġistrat, dik li hija Qorti, sal-bieraħ tlula stess iddikjarat li hemm provi biżżejjed biex jinfetħu inkjesti dwar korruzzjoni, dwar korruzzjoni. Sar għal ma mhux qed jieħdu passi iva, assolutament xejn. Mhux għadek kemm qed jieħdu passi. Mark, isma', mhux qed jieħdu passi ta' xejn. Il għaliex Konrad Mizzi u Kiċ Kembri hemm kienu u hemm baqgħu. Fadallek minuta biex tagħlaq. U hemm baqgħu. Fadallek minuta biex tagħlaq. It-tieni punt, Mark, inti akkużajtna, inti akkużajtna u Cyrus Dioxa biha. dil-fissazzjoni tal-Partit Laburista li aħna mmorru barra minn Malta u nagħmlu ħsara lil Malta. Rajtkom b'għajnejja tagħmluha fi Brussell! Rajtkom b'għajnejja tagħmluha fi Brussell! Trid tikkonkludi.
Ixxewxu kontra pajjiżna, tfessru fuq il-għajnejn kontra pajjiżna. Fadallek il-ħin u ħa nistaqsik. Ejwa, ikkonkludi, konkludi. Mhux il-Partit Nazzjonalista qed imur barra jagħmel ħsara minn Malta, l-OECD, il-Bank Dinji, dan hu Gvern iffaċċjat minn rapport wara rapport Illi qed jgħidulu qed tmexxi ħażin, qed tkisser l-istituzzjonijiet, qed tkisser l-istituzzjonijiet. Għandek l-OECD, il-Bank Dinji, għandek l-NAO, il-Greco, l-IMF, Transparency, kollha l-istituzzjonijiet kollha, il-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni, is-Soċjalisti Ewropej, il-ħbieb tagħhom qed jgħidulhom kif tiġu takkużaw il-Partit Nazzjonalista. Aħna għandna obbligu

Mela, għadna kemm naraw.
Le, ma nsaqsik għax għal xi ħaġa. Dan anke s-Soċjalisti Ewropej qed jgħiduha, ġifieri anke s-Soċjalisti Ewropej mħassbin, dan in-Nazzjonalisti marru jxewxuhom ukoll. Lis-Soċjalisti Ewropej rnexxielna nikkonvinċuhom li dak li kienu qegħdin jgħidu sħabna tal-Partit Nazzjonalista kien kontra l-verità, kienu gideb bħalma għamlu qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Jiena meta nisma' lil Dione jiġi hawnhekk u jerġa' jibda jitkellem fuq il-Panama Papers, fuq Egrant, diġà kellna, diġà kellna l-fatti, mill-konklużjonijiet tal-Qorti mill-Maġistrat Arun Bugeja fejn qalulna illi intkom kontu kiddibin. Ħa ngħidlek Dione, inti tiġi hawnhekk u toqgħod toħroġ il-karti. L-aħħar karta illi ħareġ kap ta' partit f'din f'dan l-istess programm kienet karta kollha gideb b'firem foloz illi ħareġ il-kap tiegħek Simon Busuttil. Għaliex dak illi tafu tagħmlu tiktbu kontra pajjiżna, tiktbu kontra l-Prim Ministru, kontra l-familja tiegħu. Fil-Parlament Ewropew rajna Fil-Parlament Ewropew rajna f'dawn l-aħħar ħames snin l-akbar attakk li qatt rajna fuq pajjiżna. Jiena kont hemm f'isem il-Prim Ministru u rajt lil David Casa u lil Roberta Metsola il-ħin kollu jxewxu kontra pajjiżna, ifessu fil-widnejn ħalli jippruvaw jagħmlu l-ikbar ħsara possibbli lil pajjiżna. Però aħna dan ma jbeżżagħniex. Aħna nkomplu għaddejjin sabiex naraw li nkomplu nagħmlu l-ġid fil-pajjiż għaliex aħna Meta mmorru Brussell, għalina m'hemmx politika ta' blu u aħmar, għalina l-politika partiġana tieqaf. Fi Brussell naraw biss il-bandiera bajda u ħamra ta' Malta illi nħobbuha għaliex aħna nħobbu lil pajjiżna u nagħmlu minn kollox sabiex naraw lil pajjiżna miexi 'l quddiem. Mela, ma nistgħux naslu f'sitwazzjoni aktar miskina f'dan il-pajjiż fejn ikollok tagħżel partit minn ieħor għax il-partit l-ieħor huwa agħar. Jiena rrid nivvota Labour jekk għax għax il-Labour huwa vera aħjar min-Nazzjonalisti u n-Nazzjonalisti jridu jivvotaw Nazzjonalisti li għax in-Nazzjonalisti huma tassew aħjar mil-Labour. Qegħdin f'sitwazzjoni imma li ġabuna illi m'għandniex vera għażla jekk jekk hija bejn Joseph Muscat, l-elezzjoni, u Adrian Delia, għax din hija elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Issa, barra minn hekk, insemmu l-miraklu l-miraklu tax-xogħol. Oħroġ barra u tkun taf fejn hu l-miraklu, għax il-krejnijiet huma ma' kullumkien. Il-krejnijiet mhumiex miraklu. Huwa l-bini, il-bini li qiegħed joħloq dan ix-xogħol. Il-bini, ħafna iktar bini milli fil-fatt jiflaħ il-pajjiż. Għandna sitwazzjoni fejn il-verità hija li n-Nazzjonalisti għamlu 25 sena fil-Gvern. Berbqu kemm kollox u daħlu lil Malta f'sitwazzjoni tal-biki. Ħallew faqruna. Issa issa għandna sitt issa biex biex il u dan sar biex biex ħabba l-korruzzjoni. Issa għandna sitwazzjoni li biex il-klikka ġdida tkompli tpappi mill-korruzzjoni, qegħdin qegħdin nagħmlu qegħdin nieħdu miżuri illi l-pajjiż għada pitada sa jtuh sa jtuh sa jkollna riżultat diżastruż, sa jkollna konsegwenzi koroh. Jiena nxebbah din il-politika ma' professur li daħal biex biex ifejjaq pazjent u qed jgħidlu biex biex biex jidher gustuż ma' dal-pazjent, m'hemmx għalfejn m'hemmx għalfejn tagħmel l-eżerċizzji fiżiċi, Nieħdu biss il-mistura, nieħdu l-mediċina, nieħdu l-injections, u daqshekk biżżejjed. Imma għada pitgħada sa nħossu, sa nħossu l-konsegwenzi ta' dawn l-effetti, ta' dawn il-miżuri. Issa għandna sitwazzjoni wkoll fejn ilbieraħ il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ikkontradixxa lilu nnifsu fl-istess ġurnata. Waqt waqt meta kien qiegħed jitkellem fuq il-programm elettorali, sejjaħ lill-kandidati Laburisti li jitilgħu biex dawn jibqgħu jiġġieldu biex it-taxxa ma tiġix kullumkien l-istess, one size fits all. Fl-istess waqt, waqt id-dibattitu mal-Kap tal-Oppożizzjoni, waqt id-dibattitu mal-Kap tal-Oppożizzjoni, Il beda jgħid li fl-Unjoni Ewropea hemm nofs nofs biljun ruħ u ħadd minna ma jista' jżommhom milli jiġu hawn. Mela jekk aħna pajjiż jekk jekk din hija l-problema tal-one size fits all, l-iktar li għandha tagħmel sens huwa fil-qies ta' pajjiżna. Li aħna ma nifilħux dawn il-barranin kollha, li huma problema għalina dawn il-barranin kollha. Ok, grazzi, grazzi ħafna Joe. Grazzi ħafna dak kien Joseph Aquilina, kandidat indipendenti. Għandna wkoll lil Stephen Florian, kandidat indipendenti ieħor qabel ma nkomplu bid-dibattitu hawnhekk. Nselmilkom.
Naqbel ħafna mal-kollega tiegħi, qal ħafna punti validi. Jiena dan id-dibattitu qed iwaħħaxni daqsxejn. Għax iddominat minn żewġ partiti li jagħmlu Malta tagħhom u ma jikkunsidrawx li hemm ħaddieħor li ma jaħsibhiex bħalhom. All right. Qed nisma' ħafna argumenti u pettegolizzi kważi personali u lokalizzati. U ħadd mhu qed jitkerrem fuq x'qed jiġri fil-Parlament Ewropew. Per eżempju, l-aġenda ta' Lisbona. L-unika ħaġa li ġiet imsemmija hija t-tax harmonisation. La affarijiet oħra li hemm jistennewna issa wara l-kantuniera. Min se jiddilja magħhom? Qed taħlu, tiddedikaw, enerġija u tagħmlu preparazzjoni? Għax dawn se nsibuhom ma' wiċċna. Min-naħa l-oħra, il-far right ġewwa l-Ewropa għadu kif kien hemm elezzjoni Spanja, minn żero il-partit faxxista Vox tela' għal 24 siġġu f'kwistjoni ta' sentejn. Issa, jirbaħ min jirbaħ minna hawn Malta li l-power tagħna huwa 0.8 per cent mill minn dawk il-kandidati kollha fl-Unjoni Ewropea, daqshekk tiswa l-vuċi tagħna, qas one percent, dawk is-siġġijiet meta tiddividihom b'751 għandek zero point eight percent. Ejjem inti ħiereġ biex tkun wieħed minnhom. Iva, jiena wieħed minnhom, imma qed ngħid lil das-sinjuri hawnhekk li qed ifettqu u qed imorru offside il-ħin kollu, mhux aħjar naqbdu l-barri minn qrunu u naraw eżattament fejn aħna għax qed ngħixu għal-lum u mhux naħsbu għal għada. U l-konsegwenzi jistgħu jkunu serji. Wara kollox, wara kollox jekk għandna l Salvini ma' ġenbna, Salvini ma qagħadx jiggustana għax aħna gżira ċkejkna Malta ma' ġenbu, qalilna ħudu l-emigranti, ħuduhom intom. All right, forsi ma jiffansjax lil Joseph minħabba l-ħbiberija tiegħu ma' Renzi. Però issa jekk naqilgħu ġiex daqqiet oħra mingħand xi ħadd ieħor. U kulħadd ikollu l-pjanijiet għalina. Aħna eżattament, is-sitwazzjoni Maltija, fejn se tispiċċa? Ħa naqtgħuhom dal-ġlidiet u l-petegolezzi partitokratiċi u nibdew naħdmu propjament biex nieħdu ħsieb il-Malta f'sens nazzjonali.
Grazzi ħafna, grazzi ħafna Stephen. Mela, rrit, mela, eżatt. Mela, ħan nistaqsi mistoqsi oħra l Cyrus, imbagħad jikkonkludi, jista' jikkonkludi Dion, eh? Le, għarret kemm jikkonkludi. All right, ok, ħana tuk 30 seconds biex tikkonkludi imma 30 sekonda vera. Mela, eh, Cyrus, din qed aktar, aktar kmini fid-dibattitu, din l-idea li speċi sibna ħafna problemi finanzjarji, kważi sibtu l-pajis arku btieħ. U mhux vera, sibtu l-pajis arku btieħ. U tu, Lawrence Gonzi ħalla biljun euro mill-Ewropa. Sibna pajjiż li kellu excessive deficit procedure, sibna pajjiż li kull meta kien imur quddiem il-Kummissjoni Ewropea kienet tgħidlu li ma jistax iwettaq il-miżuri li jkun wiegħed fil-budget, sibna pajjiż li, iva, Lawrence Gonzi kien innegozja għal biljun ewro mill-Unjoni Ewropea, biljun ewro li lanqas kien irnexxielhom iwettquhom u jonfquhom għaliex x'ħin tlajna fil-Gvern fl-2013 sibna sitwazzjoni fejn kellek miljuni ta' ewro fondi Ewropej li l-Partit Nazzjonalista ħallewhom għal riħhom Huma kienu se jonfquhom però aħna l-aġenda tagħna kienet waħda, l-aġenda tagħna kienet it-tkabbir ekonomiku. Ridna naraw pajjiż jimxi 'l quddiem. Jien meta l-Prim Ministru Joseph Muscat talabni biex inkun il-vuċi tiegħu fl-Unjoni Ewropea, mort hemmhekk ħalli naraw kif ħa mmexxu 'l quddiem il-pajjiżna, però twaħħaxt. Twaħħaxt b'dak li rajt min-naħa ta' David Casa u Roberta Metsola li ħadmu kontinwament kontra pajjiżna. Illum Dione mhux ma qalinniex jekk mhux se jagħmel bħalhom jew Dione ħajkollok 30 sekonda biex tikkonkludi. Dione ma qalinniex jekk mhux se jagħmel bħalhom jew jekk mhux se jkun differenti minnhom. Ir-realtà kienet illi aħna kellna lil David Casa jfesfes fil-widnejn tal-Membri Parlamentari Ewropej, lil Roberta Metsola Fest fest u dejhom inqasmu l-karti David Casa mor il-triq. Ħadem kontra Tony Abela, ħadem kontra Leo Binkart. Issa qed jgħidilna li ħa jkompli jaħdem kontra l-Maltin kollha li jiġu nnominati fil-Kummissjoni Ewropea jew f'pożizzjonijiet Ewropej oħra. Aħna rridu naraw li fil-Parlament Ewropew ikollna Maltin u Għawdxin illi dejjem jaħdmu għal pajjiżna u dejjem jiġbdu l-ħabel ta' Malta l-ewwel u qabel ir-rogħba.
Ħa ntik prova ta' min jagħmel ħsara 'l Malta. Meta Joseph Muscat kien MEP, Kien mar barra minn Malta għall-Parlament Ewropew biex iwaqqaf fondi diretti li kienu ġejjin Malta fis-settur ambjentali. Morru staqsu, morru staqsu l-Kunsill Lokali taż-Żejtun, Marsaskala, Marsaskala, Joseph Muscat imur fl-Unjoni Ewropea, imur ġol-Parlament Ewropew jiktbilhom biex iwaqqfu fondi lil Malta. U Cyrus, Cyrus jew irid ikollu wiċċ inkella jrid ikollu kuraġġ. Biex jakkuża l-Gvern Nazzjonalista li ħalla diżastru ekonomiku. Meta aħna fi żmien il-kriżi internazzjonali. Spiċċalek il-ħin, ma tistax tibqa' sejjer. Konna aħna u l-Ġermanja. Kien diġà spiċċalek il-ħin u żidielek il-ħin. Ma tistax tibqa' sejjer. Okej, daqshekk, grazzi Dione. Minuta biex tikkonkludi, Cyrus. Il-Partit Nazzjonalista ħalla lil Malta midjuna b'dejn li qatt ma rajna qabel f'pajjiżna. Llum il-ġurnata dak id-dejn qegħdin innaqsuh u naqas bin-nofs. Però jiena jiskantani Dione għaliex sħabu fil-Parlament Ewropew kitbu reżoluzzjoni Sabiex jippruvaw ineħħu l-vuċi ta' Malta mill-Unjoni Ewropea riedu illi jinvokaw Artiklu 7 kontra pajjiżna. Roberta Metsola kitbet Roberta Metsola kitbet reżoluzzjoni sabiex f'pajjiżna Dione trid tieqaf Dione trid tieqaf spiċċalek il-ħin. Roberta Metsola Roberta Metsola kitbet reżoluzzjoni sabiex pajjiżna jitlef il-vuċi tiegħu fl-Unjoni Ewropea sabiex pajjiżna jitlef id-dritt li jiddeċiedi kif jintefqu il-fondi Ewropej fil-futur. Dawn huma l-affarijiet li għamlu n-Nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew. U għalhekk il-25 ta' Mejju importanti. Fil-25 ta' Mejju għandna għażla. Għażla bejn Joseph Muscat u Adrian Delia. Għażla bejn min iwettaq u min hu mifxul fih innifsu. In-Nazzjonalisti ma jridux li din tkun għażla bejnhom. Matriċi li din tkun għażla bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, bejn Joseph Muscat u Adrian Delia. Il-verità hi li n-Nazzjonalisti huma mifrudin u għandhom elezzjoni bejn in-nies ta' Simon Busuttil u n-nies ta' Adrian Delia fil-25 ta' Mejju. Aħna nibżgħu x-xogħol, in-Nazzjonalisti jibżgħu l-firda. Aħna rridu Malta l-ewwel u qabel kollox fil-Parlament Ewropew fis-26 ta' Mejju li ġej. Grazzi ħafna talli kontu magħna, Cyrus Singer u Dione Borg. Meta niġu lura minn dan il-break, fuq dawn il-podium se jkun hawn Alex Agius Saliba u Michael Brigulio. Ibqgħu hemm, niġu lura minn hawn u ftit minuti oħra.